Син нәрсә дидең? Эй, сәлам, дуслар. Менә бит әле минем әтәч дустым килгән, әйме? Кәйфе юк. Менә бозылып кырылып беткән кәйфе бөтенләй юк. Ник дисезме? Йортта бит ул. Үзенең дуслары белән талашкан, ашуланышкан. Ник дисезме? Кайсы ризык әйбәтрәк икәнен бүлешеп, уртак фикергә фикергә килә алмыйлар. Менә тыңлагыз. Песи сөт жаратам ди. Ә, кәҗәгә кәбестә, ә, сыер белән үгезләргә үлән, ә, эткә сөяк, Әк, безнең әтәшебез, ягъни мин дустым әтәш, арыш бөртеге белән бодай бөртеген мактый. Аннан да яхшысы юк ди икән. Шуңа бәхәсләшеп киткәннәр. Мин әтәш белән килешәм дә, килешмим дә. Арыш белән бодай бөртеген аның болай гына ашап булмый инде. Ул каты, тешкәнне сындырып ватып бетересең. Ә менә аннан пешерелгән ипи, күмәч. Әле мичтән генә чыккан вакыты булса, алар бит синең хушыңны алырлык. Аннан да тәмлесе юк, әле шуны менә сөт белән кетер-кетер китереп ашап та җибәрсәң. Ә менә шул ипи күмәчләрне пешерер өчен ботай белән арыш кирәк инде. Ничек дисезме? Менә видеоны карыйк, шуннан соң аңларсыз.
Ипи кечкенә бөртектән башлана. Бер күмәч пешерү өчен 1200 бодай бөртеге кирәк. Ә менә нәни бөртек ипигә әйләнсен өчен җир, кояш һәм бик күп кешеләрнең тырышлыгы сорала. Яз көне кар эрегәч, кырларга зур-зур тракторларга утырып игенчеләр чыга. Алар җирне сөрә һәм чәчү эшләренә әзерли. Җир җылынгач, кырга махсус машиналар, чәчкечләр килә. Алар арыш, бодай бөртекләрен уңдырышлы туфракка чәчә. Хәзер инде табигать эшкә тотына. Җылы кояш нурлары туфракны җылыта, шифалы яңгыр дымландыра. Бераздан орлыклар тишелеп чыга һәм кара туфракта ямь-яшел үсентеләр күренә башлый. Алар үсә, башаклана. Җәй ахырында башаклар тула һәм алтын-сары төскә керә. Хәзер инде аларны урып алырга вакыт. Иң кызу эш вакыты урак өсте җитә. Зур-зур комбайннарга утырып, комбайнчылар кырга чыга, игеннәрне урып җыя һәм йөк машиналарына тутыра. Йөк машиналары уңышны амбарларга, киптергечләргә илтә. Анда игеннәрне кабыктан чистарталар, зурлыкларына карап аралыйлар. Чистартылган һәм киптерелгән орлыкларны элеваторда саклыйлар. Тик каты бөртекләрдән ипи пешереп булмый бит, аларны вакларга, он рәвешенә китерергә кирәк. Шуңа күрә бөртекләрне тегермәнгә яисә махсус он тарту заводына алып киләләр. Әзер он ипи пешерү йортларына, фабрикаларга таратыла. Пешекчеләр оннан тәмле ипиләр, күмәчләр, печеньелар, кекслар пешерә. Тәмле, хуш исле ипине махсус машиналар кибетләргә тарата. Менә шундый икән ул беренче карашка гади һәм гадәти булып тоелган ипи.
Эй, дуслар, сез видео караган арада, эх, мин дә түзмәдем бит әле. Тиз генә кибеткә чыгып, ипи алып кайттым, менә әйтәм. Йөзен ничек матур итеп килгән, кедер-кедер килеп тора. Бисмиллахи рахман. Тәмлелеге. Әтәш дустым, сиңа да күчтәншем бар менә. Оп, мәле. Сиңа бодай бөртеге. Аннан да менә ипидән дә тәмлесе юк. Авыл андагы өйдәге хайваннарың ризык кадерен белми алар синең. Шул сөякләрен кимереп ятсыннар, сөтләрен эчсеннәр. Ипигә җитә димени соң. Ә менә шул ипине пешерер өчен бик күп тырышлык һәм әлбәттә арыш белән бодай кирәк. Әтәч, тәмле булсын, яме. Синеке ничектер белмим, минеке тәмле. На.